Әйдә, бисмиллахи рахмани рахим, киттек. Ну, татарлар турында, татар дөньясы турында подкаст яздырабыз дигәчтен дә безнең бик күп идеялар, бик күп фикерләр булды. Әдәбият турында, шигърият турында, кино турында бик күп уйландык инде без. Бик күп идәндә темалар. татар радиосы фәлән түгән һәм без мөгаен иң татар булмаган теманы сайлаганбыздыр әмма мин иң татар булган әңгәмәдәшне таптым без сәйдәш белән татар футболы турында сөйләшәбез юк ул әйе татар футболы чөнки гомумән футбол турында сөйләшсәк бу бик озакка китәчәк әйдә сәйдәш әйдә сәлам сәлам татар футболы дигәндә мин бер нәрсә аңламадым конечно нәрсә соң татар футболы татарның футболы бармы ул нәрсә ул гомумән мин гомумән алганда татар телендә артык контент күргән дә юк бер ара ничә ел элек булды микән ике ел элек булды микән өч ел элек булды микән аяк топ дип мин үземчә нәрсәләр язып та барган булдым аны шул вкда бер он он биш кеше укыгандыр инде шунда вакытында Минем кешеләр дә бер елга җиткәндер күп булса. Ну, шуңа күрә дә татарча футбол, татар футболы дигәч, минем искә иң беренче син төшәсең. Сәйдәш, аяк туп. Сәйдәш, син әле бит әле ни теге татар спикинг клубта да бер ике пост язган идең татарча футбол турында спорт безнең озак озакка җитте түгелме соң әле без аны э, бер елмы соң алып бардык мен атнага бер көн язайм инде шунда үземчә Атнаға бер көн үткен сайын түгел, әлбәттә, бер елда сызуы кыйм булмады. Әйе, әйдә сезнең белән алайса. Бармы ул татар футболы, татарныкы булмаса? Татарстанныкы бармы, татар өчен хасмы бу уен, популярмы бездә? Чөнки минем өчен ул бөтенләй башка дөнья. Мин, мәсәлән, Истанбулда, Төркиядә теге аңламыйлар бит инде Татарстан дигәчтен, Казан дигәчтен. Казахстан дип сорыйлар, әйтәм, юк. Казан димин инде, Казан, Казан. А, Рубин, Казан. Ак Денис, Кара Денис, вот минем шуның белән генә мин э, ничектер Рубинны ассоциацияләштерәм татарлар белән. Чөнки ул мине менә бу ситуацияда коткара, менә бу Казахстан дигән стереотиптан ә башка яктан татарда футбол бармы ул безнекеләр уйныймы шунысы кызык инде татар футболы белән төрек уенчысы ассоциацияләшә ну алар хотя бы казанның ишетеп белә кимендә шулай инде әйе гомумән алганда Менә татар футболы дигән төшенчә минем колакка да ничектер авыр яңгырый. Менә футбол сүзен бик күп сүз белән бутап була анда, белмим, шул ук төрек футболы, шул ук Бразилия футболы, тагын кемнең футболы, менә татар халкы белән миңа ничектер ассоциацияләр бармый. Менә мин үзем Кукмара районыннан кечкенә генә авылдан инде. Шуның авыл мисалында гына булса да, мәсәлән, күрсәтеп була аны. Мәсәлән, безнең якларда кыш җиттеме, Һәрбер мәктәп янында, һәрбер авылда боз сарае кебек җирдә инде сарайык түгел инде ул боз коробкасында халык боз катыра бөтен кеше анда турнир оештыра атна саен турнир күрше авылларны җыялар күрше районнарны җыялар кеше үлә бетә хоккей уйный һәм бер берсе белән ярыша кәшәкә суга кәшәкә суга инде үзләренчә Ну, үзе әнешә генә түгел. Ә, менә мин кечкенә вакытта йөри идем, үземчә хаки, хакига да йөргәләгән булды, карарга да йөргәләгән булды. Безнең алда башланып кына килә әле, артык уйный белүче кеше юк иде. Шул ничә 10-15 ел эчендә генә безнең яклар, безнең авылныкылар бик көчле булып киттеләр. Мәсәлән, безнең мәктәптән Фәнүзә Кадырова, ул гомумән ә, Рәсәй такымына кереп, ничә олимпиада, ничә дөнья кубогында йөреп кайтты инде. Һәм тагын берничә егет шул ук теге профессиональ уровень, э, профессиональ дәрәҗәгә җитеп, шулай уйнаган кыяфәт китерделәр. Кимендә. Ә, ә менә шул ук хоккей белән чагыштырганда, футбол ягыннан безнең якта бик токыр бөтен нәрсә. Футбол аланнары бөтен җирдә бар, Без кечкенә вакытта әле олылар белән төшеп уйныйык, анда йөргән булаек. Ләкин ул менә шул авыл эчендә генә туп типкәләү генә, бук типкәләү генә булып калды инде шунда. Ала әле теге футбол уйный торган җирләрдән дә сыер арканда анда чынлап бук тибергә туры килә. Ләкин менә турнир дәрәҗәләренә артык барып җитмәде. Хәзерге вакытта менә мин үземчә карап барам әкренге Татарстанда булган спорт мәктәпләре алар Гомумән алганда татарныкы түгел, алар бөтен Рәсәй буенча эшләүче спорт мәктәпләре һәм менә теге татар халкы, татар татарлык белән белмим, мин үзем артык әллә ни бәйләнеш күрмим дип әйтер Ләкин, ләкин Татарстанда футбол барбер бар, ул барбер иң төп спорт төрләренең берсе инде барыбер һәм кайда гына барма кем белән генә күрешмә ә, чемпионнар лигасы финалын бөтен кеше карый бөтен кеше сөйләшә аның турында быел менә кинотеатрларга да барып карадылар халык шуңа күрә татарстанда спорт бар татарда ай спорт демик футбол бар татарда Белмим. Менә мин үзем артык андый бәйләнеш күрмим дип әйтер идем. Ә бездә, мәсәлән, киресенчә, яз көне теге җир ачыла башлагач, э, җыелышып футбол тибу бар. Ну, ул теге чын футбол тибу түгел, инде туп тибу. Аны әллә анда футбол кагыйдәләре бармы икән, Ходай белсен. Ә син менә ник шулай уйлыйсың үзең? Ни өчен кешекәгә игътибар бар? Ул теге Теге спорт, көч билгесе, ә футбол менә халыкның үзендә бик ни түгел, почетта түгел. Менә минем өчен бу бик зур сорау. Мин аның турында дөрес әйткәндә артык ныклап уйлаган юк. Ләкин ничек дип әйтим, футбол ул стандартлаш булмаганлыгы белән артык зур теге аны оештыру өчен зур көч кирәк булмаганлыгы белән ул кешегә бер яктан бик уңайлы анда бер туп алдың да инде туп булмаса тупка ошаган нәрсә белән уйнап берсең дә болай инде шул ук теге э, кипкән тиресләр белән дә уйналаган чаклар булды инде безнең олылар да шулай сөйлиләр э, шуңа күрә дә аңа артык теге э, җитди игътибар бирелми дим мисал чөнки хоккей уйнар өчен барыбер аның амунициясен алырга кирәк анда әйбәт кенә акча тагырга кирәк һәм аны теге яраткан кешеләр арасында ул э, хоккей сөю дигән нәрсә минемчә ул көчлерәктер чөнки сиңа күбрәк көч кирәк күбрәк акча да кирәк инде алай дис башласаң һәм гомумән әйберләр коробкалар стандартлашкан һәм аларда э, уйнау мөмкинлекләре бер төрлерәктер. Но бу бер ягы. Икенче ягы белмим, бәлки культура яктан просто хоккейны беренче булып башлап җибәргәннәрдер һәм ул халыкта урнашып киткәндер. Менә дөрес әйткәндә, минем чын иттереп Кистереп әйтерлек җавап юк монда. Ну, бәлки теге трайте бу эшсезлек билгесе, ә татар ул шунда эшчән халык. Ул трайте йөрми. Трайте мәгәш туда типми. Әйе. Бәлки аның да бераз ни бардыр, мөнәсәбәте бардыр бу темага. Ну, әйдә, сөйләп җибәр Татарстан футболы турында. Ну, бер рубин гына түгелдер бит инде бездә. Ну, инде э, теге ә, республика өчен 2, 3, 4, 5 зур клуб булу ул артык кыйбатка төшәдер, чөнки сән шул Рубинның гына бюджетын карасаң, аңа бер елга 2 миллиард акча китәм соң, 3 миллиард акча китәм соң. Гомумән алганда теге ә, учсыз нәрсә түгел инде. Ләкин шуңа да карамастан, хәзер безнең Рәсәй премьер-лигасында Татарстаннан клублар юк. Рубин төшеп китте ФНЛга, Э, хәзер инде ул беренче лига дип атала. Һәм беренче лигада ул уйнаячак тагын ике Татарстан клубы белән. Аларның берсе Нижнекамск, ай, Нижнекамск дип кенә Нефтехимик, Нижнекамск районында Түбән Камада. Һәм Камаз шәһәре. Ай, шәһәре немсен. Сирек шәһәрләр белән футбол командалары бутала хәзер. Әйе.
Әйдә яңадан. Э, шул Рубин белән бер рәттән инде безнең Нефтехимик бар. Түбән Камадан. Түбән Камадан. Һәм КАМАЗ бар, ул Яршалы шәһәреннән. Э, Бутамадыммы дип уйланып киттем. Э, менә син теге быелгы э, не фанатларның быелгы иң зур нин әйттең?
Кайгысын. Иң зур авыр темасын әйттең, әйе. Рубинның төшеп калуын. Ничек итеп Фанатлар моны кичерде бу ел.
Мин бик авыр кичердем. Үзем бөке турында әйткәндә. Гомумән фанатлар, алар бит инде чын фанатлар дигәндә, алар э, чын-чынлап җан аталар. Җан атар сүзе ичендә. Һәм э, алар чын-чынлап авырдан кичерде. Э, минем теге фанат секторларына да, җан атар секторларында да булган бар, беренче тапкыр Мәскәүдә бу ел. Һәм анда гомумән теге Җиңгән очракта да, җиңелгән очракта да кәефләр артык күтәренке түгел иде. Чөнки сезон башында бик көчле башлап киттек. 4-5 турдан соң Зенит белән бергә беренче урында бар идек. Все, быел көчле уенчылар килде. Хәзер бөтенесе манчибыз дип башлаган, башлаган җирдән бетте уен. Э, рубин әкренге төшә төшә төшә төшә төшә төшә төшә башлады аннары февраль хәлләре булды бөтенебез белеп торган шул февраль хәлләре булганнан соң футбол дөньясында бик кызык хәл булды ә фифа ул инде теге бөтен дөнья футбол федерациясе ул ә, футболчыларга аларның рәсәй клублары белән контрактларын туктатып тору мөмкинлеге бирде 30 июньгә кадәр Һәм хәзер инде ул быелгы 30 июньгә кадәр генә түгел, киләсе елгы 30 июньгә кадәр дә туктатып тору мөмкинлеге бирде. Бу бер яктан караганда бик кырыс һәм бик э, Рәсәй клублары өчен начар хәл булды, чөнки алар инде күп акча түләп уенчыларны алганнар, аларга бик күп өмет баглаганнар. Аларның инде трансфер ясау мөмкинлеге калмаган, чөнки э, уенчыларның бер клубтан икенче клубка күчүе ул э, Аерым бер даталарда гына була ала, җәй көне һәм кыш көне бүтән вакытта артык уенчылар белән алышынырга, сатып алырга, сатырга ярамый. Һәм шуңа күрә бик күп клублар, шул ук шул исәптән Рубин да бик авыр хәлдә калды. Рубинның легионерлары, чит илдән килгән уенчылар, сигезенең алтысы киттеләр. Һәм сезон ахырына Рубин ә, төп составта беренче унберлектә уйнаган алты уенчысын югалтты ә, шул ук моменттан инде безнең тренер леонид слоцкий һәм башка бик күп кешеләр зарлана башладылар вот менә безнекеләр китте башкаларныкы китмәде моның төп сәбәбеннән берсе инде безнең уенчылар күбесенчә европадан ия ә, даниядан ә, Хакшабанович. Балкан илләреннән һәм менә шул тирә илләрдән, Хорватиядән шул ук. Алар киттеләр, ә Бразилия уенчыларына аларга барбер. Аларга хәт Россиядә уйна, хәт кайда уйна, хәт Кытайда уйна, аларга артык зур аермасы юк. Шуңа күрә Рубин башка клубларга караганда начаррак хәлдә калды. Һәм э, шуның белән шуңа зарланып Слоцки көннән көн сөйли башлады уенчыларның уен э, Робинның уены аска тәгәрәде чын чынлап аска тәгәрәде ул Робинга карау бик авырый без ЦСКАга алтыга бер җиңелдек мин әле э, ЦСКА җанатары булган Дустым белән стадионда идек ул көнне Мәскәүдә. Һәм мин инде килдем, хә, без сезне манчибез, уенчылар китсә дә була әле, тегесе монысы. Килдем, 15 минут узды, без 3-0 җиңелеп бара идек инде, ул миннән көлә башлады. Аннары бер ара теге көлүдән арып, миңа әзрәк көч бирә башлады. Яра сөйдәш, алай начар түгел ич инде, тегесе монысы инде. Вот, шуңа күрә безнең результатлар бик нык тәгәрәде. Слуцкий үзе әйтә башлады, вот безнең команда хәзер юк, ә, без бары тик уенчылар җыелмасы. Минем уйлавымча бу бик бер дә дөрес түгел, чөнки синең әле хаман командаң бар, хаман такымың бар, хаман уенчыларың бар. Аларга көч бирү, аларга ышану урынына, аларны бу команда түгел дип әйтү минемчә ул ә, гади кешелеклелек ягыннан да бер дә дөрес эш түгел. Ләкин ничек кенә булмасын, бик ә, драматик димме соң инде уенда без төшеп калдык ахыргы уен уфа белән иде уфа 15 орында бара алар турга төшеп китәбез 14 орында барабыз безгә бары тик җиңелмәскә кирәк иде һәм 90 минутта керттереп 100 минутта э, пенальти кертмичә рубин бар тик барыбер төшеп калды ул инде бик зур шок булды бөтен кешегә бер кеше көтмәгән гомумән бөтен дөнья көтмәгән моны һәм кемнән сорама без шаккаттык без шаккаттык дип тордылар һәм э, менә рубин хәзер инде беренче лигага төшеп китте вот бу инде кыска сөйли белмим шуңа күрә бик озын тарих булды Ой, Сәйдәш, Сәйдәш, молодец. Мин инде еламаса яри дип куркып отырган идем. Әйтен шундый драматик момент. Дийтеге җанатар өчен.

Э, шул ук инде теге уенчыларны җибәрү белән беррәттән безгә бөтен нәрсәне ябып куйдылар анда әле безнең зенитмы соң э, ауропа турнирларында уйный иде аларны алып аттылар ә юк спартак ебагайлар аларны гомумән алып аттылар һәм безгә яшен чынлап ишекләрне яптылар шуннан соң бик күп э, сүзләр китте инде бәлки азияга кушылырга азия турнирларына кушылырга дип ләкин безнекеләр әлегә кырт кистеләр алай булмый, Ауропадан көтәбез дип. Ләкин чын чынлап быел инде э, чемпионат артык кызык булмады өске якта, чөнки ниндидер медальләр өчен артык зур мөмкинлекләр һәм артык зур акчалар бирми торган мөмкинлекләр өчен көрәш барды, чөнки Рәсәй клубларына Ауропа турнирларында катнашып, анда әз булса да инде результат күрсәтү ул бик зур акчалар бирә. Хәзер инде шуңа күрә Рәсәй футболына ул яктан әзрәк кысылырга туры килер кебек. Шуңа күрә Рубин бик вакытлы чыгып калды дип әйтәсем килә. Ул чыгып калу кирәк булган булса да.
Ну, Рубинны без инде фанатлар күптән гаепли иде. Легионерлар күп, легионерларга акча түләбез, үзебезнекеләрне үстермибез дип. Бәлки, менә бу эчке мәктәп өчен вакыт җиткәндер. Минемчә, бу бик зур мөмкинлек, ләкин аны артык кулланырга ашыкмыйлар. Слуцкий килгәннән бирле инде Рубинның академиясен сүгә, вот менә сез уенчылар чыгармыйсыз, монда яшь уенчылар, көчле уенчылар юк, монда өмет юк, тегесе монсы дип ул килгәннән бирле әйтә инде. Шуңа күрә академия өчен Рубинның Казанның яшь футболчылары өчен бу зур мөмкинлек дип әйтмәс идем. чөнки барыбер э, академиягә артык зур игътибар бирелми әмма дә ләкин бу слуцкийны бу фикере өчен бик күпләр тәнкыйтьли э, чөнки ахыргы елларда гына э, рубин үзенең теге яшь уенчылары белән әзрәк тынланып алды ун тугызынчы ел буламы инде ул егерменче ел буламы хәтерләмим бу әле ленин слуцкий килгәнче рубин бер ара Э, бик зур травмалар, бик зур югалтулар кичерде һәм Зенит белән Петербургка барасы уенга Рубинның югыя уенчылары. Вот менә чын чынлап Рубинда уенчы югыя уенга чыгарлык. Шуның өчен шул бер ике матчка э, дүртме бишме академия уенчысын җәлеп иттеләр анда бар э, данил степанов артур сәгыйтов раил абдуллин сакчылар агапов белән микошин бар иде кебек һәм аларга мөмкинлек биргәч алар үзләрен күрсәттеләр чын чынлап данил степанов менә хәзерге вакытта яшьләр яшьләр националь токымына чакырыла россия өчен уйнап йөри яшьләр арасында һәм чын чынлап премьер лига кысаларында бик көчле сулаяк сакчылардан бара Э, шул ук Артур Сәгыйтов берничә гол кертте һәм гомумән алганда аларга мөмкинлек биргәч алар үзләрен күрсәттеләр. Ләкин аннан соң инде барыбер Слуцкий килде, Слуцкий яшьләрне алып атып легионерлар тутырды һәм шуңа күрә э, академиягә артык теге игътибар кимеде кебек. Ләкин менә шуңа күрә бу фанатларның критикасы, тәнкыйте ул бик урынлы минемчә. чөнки барыбер инде академия ул бер елда гына результат китерә торган эш түгел мәсәлән шул галицкийның краснодардағы проекты ул биш он ел әзрәк чылынып килгәндер һәм хәзерге вакытта менә краснодар нәкъ рубин кебек шундый ук проблемнарга шундый ук мәсьәләләр белән очрашты Аларның да бөтен легионерлары китеп бетте. Алар гомумән бөтен легионерлары китеп бетте. Һәм алар үзләренең академиясеннән яшь-яшь егетләрне күтәреп, алар белән чын-чынлап э, Рәсәйнең Рәсәй чемпионатының лидерлары дәрәҗәсендә уйнадылар. Һәм алар сезон ахырын легионерлар киткәч, гомумән яхшырак та уйнадылар әле. Ә Рубинда андый юк академиягә андый юк өметләр минем аңлавымча багланмый, шуңа күрә аннан артык әзрәк результат та алып булмый кебек инде ләкин барыбер теге проблем бер яклы гына түгел күп яклы һәм шул күп яктан ул барыбер потенциалына алып бетерә алмыйлар әле күп минемчә кем нәрсә турында ди мин смм турында миңа мәсәлән рубинның смм бик яхшы бик ошый иде алар әллә нинди кызык күңелләр ясыйлар иде

Һәм гомумән алганда Рубинның менә шул бөтен көчле СММ ягыннан көчле проектлары, алар шул Иван Боделевскийның проектлары. Һәм әйе киттеләр анда Тимур Байрамов дигән кеше бар бугай, кемдер Байрамов, инде тагын берничә егетләр, алар менә чын чынлап теге үз куллары белән эшләүче шул эшче куллар ие. Аларны әйе Мәскәү клублары алып бетерделәр. Алар инде бер икәүме, өчәүме үтте Рубин аша, ләкин барыбер аларның теге баш мие, төп ә, звеносы ә, иван бадлевский әле һаман да рубинда аны бик клуб клублар бик күп еллар инде үзләренә алырга телиләр мәскәү клублары ләкин ә, ә, ул барыбер әле рубинда шуңа күрә шуңа күрә ул яктан теге рубин артык зур югалтулар кичермәде кебек Ләкин Рубинның медиа ягы ул бик четрекле э, мәсьәлә дим мисал. Алар чын чынлап медиа э, SMM ягыннан, YouTube ягыннан бик көчле эшләр. Алар менә чын чынлап Рәсәйнең бик күп клубларыннан бер-ике башка өстә, гомумән, ул яктан. Ул инде Слуцкийның татарча биюләре, Слуцкийның рэплары, анда э, Слуцкийга багышлап чыгарылган туган көн диге җырлары, алар инде менә чын чынлап шедеврлар. Алай иттереп бик аз кеше эшли белә. Мәсәлән, шул ук Спартак та бик зур клуб. Аларның ахыргы арада гомумән скандал скандал да скандал, чөнки алар э, медиа ягыннан берәк кызык нәрсә эшлиләр икән, икенче көнне чыга э, күп массалы мәгълүмат чараларында э, аларның теге Ничек әйтим? Аларның бары тик башка ил клубларыннан нәрсәндер алып, аны адаптацияләве күренә. Шул ук бер үк сюжет, әйе, шул ук бер үк сюжет, шуны бары тик башка фото куеп, башка кешеләр, башка үзләренең уенчылары белән шуны ясап чыгаралар. Ягъни идея ягыннан яңалык юк. Һәм минемчә гомумән ул СММ ягында анда креативка булдыра торган кешеләр гомумән бик күп түгел. Спартакныкы идем ул күптән түгел генә 0 гол, 0 пас, 7 интервью дип. Ая, ая.
Ул чынбарлыкта Германиядә Джейден Санчоларны Санчо турында чыккан мәгълүмат ия, ия. Әйе. Но барыбер ни минем өчен Россия өчен ул ни иде? Барыбер нидер яңалык иде, чөнки бездә мактана гына беләбез, самоирония дигән әйбер юк. Калса Спартак монда бернинди теге репутация югалтулары да кичермәде. Ул медиа мәсьәләсенә кире кайтканда, Рубинның ISIN чынлап ислам ягыннан көчле, ләкин башка яктан Рубин бик нык калыша. Мәсәлән, шул ук стадионда, шул ук җанатарларга артык бернинди мөмкинлекләр, күңел ачу чаралары һәм башка бернинди теге кызык хәлләр ясалмый. Мин үзем теге хоккей хоккей җанатары түгел, күбрәк футбол җанатары, шуңа күрә күбрәк футболга йөрергә яратам. Ләкин кызык өчен бер-ике тапкыр Татнефть-Аренага, Акбарска барганда гына менә җир белән күк арасы икәне сизелә инде ә, матч дей деп атала матч дей активитис деп атала инде ул инглиз телендә ә, акбарсқа татнефтаринага килсәң анда бер җирдә татарстан ә, костюмнарына киеп кемнәрдер жырлап утыра кемнәргәдер ниндидер уен ясыйлар анда аквагрим тора балаларның битләрен буярга тагын нәрсәдер тагын нәрсәдер тагын нәрсәдер робинга киләсең син бер фудкорт анда шул каткан булочки белән бер чәй агызып бирерләр инде сиңа 300 сумга һәм башка берни юк һәм ул әле казан арена хәзерге вакытта акбарс арена ул э, анда җил уйный бер якта икенче якка безнең климат та ул артык суык та килә шуңа күрә э, фанатлар белән җантарлар белән эшләү барыбер рубинда бик э, түбән дәрәҗәдә. Менә чын чынлап FNL беренче лига дәрәҗәсендә дип әйтергә дә була. Һәм бу проблема турында бик күп кеше, бик күп җанатарлар, бик күп э, СМИ, жолыкмасы мәгълүмат чаралары язалар, язалар, язалар, язалар, тукыйлар, тукыйлар, тукыйлар, тукыйлар, ләкин берни юк. Ә, Рубинга инде килә 3-4-5 мең кеше, 45 мең сыйдыра торган стадионга. Һәм менә ахыргы турда, мәсәлән, автограф сессия ясап, Уфа белән безгә бик кирәкле уен, бик җитди уен, безгә җанатарлар кирәк, алардан теге аларның көч биреп торуы кирәк дип, бушлай билет тараткач та әле килде 18-20 мең кеше, һәм бөтен кеше аңлады, ни өчен фанатлар белән эшләү кирәк икән. Чөнки чын-чынлап фанатлар Рубинны алга куды һәм атмосфера чын-чынлап теге э, Рәсәй премьер лигасыныкы түгел иде диделәр инде. Э, Рубинныкы түгел иде диделәр. Шуңа күрә ул яктан Рубинда эш бик аксый һәм э, шай фаналга төшкәч, бәлки кемнәрнеңдер башына сугып, ул яктан Рубин фанатлар белән активрак эшли башласын иде дигән теләктә кала иде бөтен кеше. Бу бик күп еллар э, бик күп еллар бик күп кешенең э, бик күп кешене борчучы мәсьәлә инде но ул яктан менә син ак барысны уңай мисал итеп китердең аны хәтта мин дә мисал итеп китерә алам мин үзем футбол яратмасам да хоккей яратмасам да ышанмассың миндә ак барысның үзем теләп заказ бирдергән э, ниндидер фанат нее бар теге курткасы дейміз анда әллә нәрсәсе чөнки без аны ниндидер бер дуслар компаниясе белән ак барсның мәскәүдәге матчына барып көч биреп җан атып утырып шуның өчен массовка өчен инде алган идек. Хәтта ул матчтан соң да алган идек. Матчка бару өчен түгел, ә соңыннан менә шундый янып китеп, бик каты бәхәсләшеп, кемгә ничәнче размер, кем кемнең фамилиясен яза, фәлән төгән. Ягъни Мәскәүдә яшәп тә, футбол белән, хоккей белән, башка төрле спорт белән кызыксынмасаң да, Татарстан командалары белән кызыксынмасаң да, Акбарс менә матчына барып җитәргә була. Чөнки алар татарлар өчен дә аларның аерым риторикасы бар. Анда теге бар бит бер җанатар әби Алар бит ул әби бит аларның прям аерым рубрика, аерым талисман. Аның белән алар инде аерым видеолар төшерәләр. Аларның аерым татарча инстаграмы бар. Мин шул татарча аккаунтлар аркасында гына Акбарсның нәрсәләр эшләгәнен белеп барам. Югыйсә карамыйм да, белмим дә дигәндәй. Бу якта әйе, алар шундый, аны ничек дип әйтим. Ну, Татар җанатары ягына борылган. Ә Рубинда, ну, теге логотиптагы Казан Казан гербын алмаган да, вот и вот булды как раз. Ә менә Рубинда менә бу Казан гербын Санамаганда, мин татар рухын күрмим. Гомумән, менә шундый сорау бирмәкче булам. Ә, ни, шундый сорау, менә бит инде Рубинның татарча контенты юк дидек. Гомумән, аның татарлыгы никадәр?
Бик яхшы сорау. Нәрсәдән башларга микән? Шул ук Акбарс белән чагыштыру көтелә инде. Менә шул Акбарс чын-чынлап теге нидер э, матч вакытынданан да теге э, Волга Волганың татар җырларын, татар попуриен куеп, һәм башка җырларны куеп, бары үзләренчә теге татарча булырга матышалар. Һәм ул гомумән теге имиджында шулай торып күрсәтә, ул Акбарс теге яшелле, аклы, кызыллы Татарстан төсләрендә, гомумән шул татарстан белән ассоциацияләшә гел ә руминда гомумән алганда андый нәрсә юк рубин шул елга ике өч тапкыр әнә август ахырында казан көннәрендә алар бер уенга слуцкийны теге имам чапанына кара яшел имам чапанына киертеп ә, бер бии итеп алганнар иә татар бию көенә анда кайсы бер ә, легионерлар килгәч аларга бер ике авыз сүз татарча өйрәткән булалар ләкин бу теге шул ә, төрле вакытта ә, берән сәрән генә барлыкка килә торган эшләр дип әйтер идем гомумән мәсәлән минем ә, рубинның фанаткасында фанат ә, җанатар секторында булган бар мәскәүдә анда артык татарчалык татарча сүзләр татарча аралашулар минем үземне ишеткән юк ләкин мин барыбер теге актив җанатар түгел ул яктан ә, сектор ягыннан шуңа күрә мин артык айта алмыйм ләкин артык татарчалык стадионда да ә, шул ук СМИда да, СММда да артык сизелми дип әйтәм инде. Ну, минемчә монда әйтми, Рубин үзе күбрәк югалта, чөнки башка регионнарда менә бу милки компонент белән аерылып торып, анда контентка бик күп яңа әйбер өстәп булыр иде. Үзенең бик күп фишкаларын булдырып булыр иде. Ягъни бу СММ өчен, пиар өчен плюс бер уңай инструмент, плюс бер сул.
Әйе, һәм ул соң куллана алмый инде. Син ни үзеңнең төбәгеңнең ниндидер аутентик моментлары белән аерылып тора аласың, үзеңә ниндидер фишка өсти аласың. Ярый, Сәйдәш не Рубин пиарщигы булгач, бу турыда аерым сөйләшербез. Тагын бер каршы яктан сорау. Пиар белгече түгел өчен. Ну, гомумән, Рубинга ул татарчалаштыру кирәк микән? Без теге кычытмаган урында каршы отырмыйбызмы? Син ничә уйлыйсың?
кычытмаган урынны кашуы булырга мөмкин инде ул чөнки аның кемгәдер кирәге булса аны бәлки кемдер эшләгән дә булыр иде инде дигән фикер туа инде монда беренче чиратта ләкин барыбер шундый зур проект гомумән татарлар өчен зур проект чөнки барыбер спорт ул дәүләт өчен дә халык өчен дә ул бөтен кеше өчен бик кирәкле институция дип тә әйтер идем. Ул яктан теге фәнни, э, фәнни эшләр дә бар, э, башка теге халыкның гади, гади фикере генә дә бар. Барыбер ул футболны бөтен кеше карый, барыбер ул Рубин турында бөтен кеше әзме күпме нәрсәдер ишетеп, нәрсәдер сорашып яки нәрсәдер кызыксынып тора. Шуңа күрә ул яктан Рубинга татар телле э, аудиторияне югалтмаска кирәк кебек. Һәм татар халкына да андый бу өлкәне футбол өлкәсен читтә калдыру минемчә эффектив түгел чөнки бу барыбер күп кешене җәлеп итә шул ук спорт аша мәсәлән халык халыкта телгә берәр кызыксыну уятырга мөмкин, ләкин яки телнең кирәкле булуын күрсәтү мөмкин. Шул ук Акбарс мисалында да барыбер ничек кенә булмасын, шул Акбарсның татар аккаунты эшләгән кайбер мемнарны гына булса да, халык барыбер күрде, халык барыбер таратты һәм ниндидер теге үзенең бер аерылып тора торган ә, ниндер бер фишкасына ул әйләнеп китте һәм минемчә рубин белән дә шундый ук эшләрне эшләп була һәм аны эшләргә барыбер кирәк кебек миңа русча гына калса норм түгелме
русча гына калса да норм инде ул теге ә, норм булмаса аны кем белә булса эшләгән булыр иде Ләкин барыбер тик күңелдә инде теге теләк кала, чөнки Рубин ул инде тик безнең күңелдә, күңелдәге нигә бик зур проект һәм аны да инде татарча алыштыру теләге бар. Ул исәпкә кереп киткәндә без менә Мәскәүдәге безнең уртак дус Илназ белән бу фикерне инде ничәнче ел әзрәк сөйләшеп йөрибез. Ә, Һәм бу елга Рубин Каем дип медиада әзме күпме татарча бренди контент ясый башларга теләк бар. Нәрсә булып чыгар, нишләп бетербез әлегә төгәл әйтә алмыйм, ләкин без инде быел дип җитди рәвештә бу мәсьәлә килеп, үзебезгә әзрәк дедлайннар куеп, стримнар һәм әзме әзме күпме татар контенты форматында ниндидер берәр тест өчен берәр нәрсә ясап карыйсы килә. Чөнки ул чын-чынлап дип кирәк кирәкле эш кебек тоела инде безгә. Безнең үзебезгә җитми. Сезнең фан проект инде буймы? Әйе, кызык өчен.
Яхшы, уңышлар. Бәлки Рубин үзе дә моны күреп ничектер игътибар итәр. Ә болай минемчә һәр яңарча контент ул менә бу Татар телен саклауда, интеллектны саклауда бер плюс, диңгездәге бу бер тамчы, һәм сезнең бәлки ике тамчы булыр, бәлки бер чиләк булыр. Уңышлар ул яктан. Әмма шулай да Сәйдәш, мин сине менә шундый татар җанлы була торып, татарлык булмавына уфтана торып, шул рус телле футбол клубына Ничә еллар инде җанатуыңа сокланам. Шуңа күрә бу мәхәббәт татарларның Рубинга мәхәббәте бер генә яклы булмасын иде дигән теләктә калам.
Шулай булсын иде инде, әй, ул теге футбол клубына мәхәббәт ул барыбер теге тел белән бәйле түгел, ул ничектер кечкенәдән ничек барлыкка килә, шулай барадыр да кебек инде ул. Шуңа күрә моны беренче татарлаштыру шәп булыр иде. Минем үземнең ул эш белән бер дә шөгыльләнәс килми. Мин СММщик та түгел, пиарщик та түгел, мин маркетолог та түгел. Мин ул эшне артык теге булдырып эшлим дип әйтмәс идем, һәм булдырып эшлисә килми миңа дөрес әйткәндә. Ләкин барыбер теге беренче адымнарын ясарга һәм аны эшләтеп җибәрергә бер теләк бар. Һәм моны тыңлаучылар арасында да кызыксынып, шуның белән шөгыльләнергә теләүчеләр булып, безгә ярдәмгә килсәләр, мин бик үзем бик рәхмәтле булыр идем. Әйе, карарбыз, ничә кеше плюс куяр микән. Мин дә Рубинның татарча контент ясавын телим, дигән.
Бер кеше булса рәхмәт. Ага.
Ярый, рәхмәт сезгә бик зур. Бик җылы сөйләшү булды.
Шулай, рәхмәт бик зур үзеңә Римма. Бик кызыклы сөйләшү булды бу. Мин үземнең гомумән футбол турында, татар телендә, шул ук Илназ белән дә безнең теге артык татар телендә күп сөйләшкән юк. Барыбер урыс терминологиясенә, урыс сүзләренә кереп китәсең, чөнки футбол турында бөтен нәрсә урысча. Шуңа күрә чын татар телендә шушы футбол мәсьәләсенә сөйләшү мин үземә дә түгел. Бер бер яңа яңа экспириенс булды дип әйтергә.